Se ningħaqdu issa mal-Indja fejn hemmhekk hemm Nicolette u Jochen u dawn qegħdin Jochen u dawn qegħdin ma' żewġ ma' żewġt itfal. Din din Nicolette telgħet l-Indja biex mela l-ewwel adottaw hi u r-raġel tagħha adottaw mill-Indja tifla. Ġiet Malta kienet f'Xarabank ukoll kienu f'Xarabank u mbagħad reġgħu telgħu għat-tieni tifla, u kif kienu hemmhekk, weħlu hemmhekk minħabba din il-problema. Insellimlek Nicolette u Johan. Mela, intom qegħdin hemm, jiġifieri, hux hekk? Ispjegali ftit, Nicolette, x'ġara. Aħna qegħdin l-Indja, ġejna biex niffinalizzaw l-adoption tat-tieni tifla tagħna, u meta ġejna ovvjament id-dinja kienet għadha fi stat kalm, U x'ħin tawna l-kustodja tat-tifla wara erbat ijiem beda jinqala' l. Ingħalaq kollox. Dan it. Jiġifieri intom issa, mela intom jiġifieri ħa nispjegaw in-nies, ta' jiġifieri intom kellkom it-tifla, l-ewwel waħda li addottajtu magħkom u tawkom it-tieni tifla. Issa intom kellkom għażla. Għax din interessanti, hux hekk? L-għażla x'kienet, Nicolette?
Fi ftit kliem kienet jew nerġgħu nieħdu t-tifla fl-istitut minn fejn ġiet u ninżlu Malta malajr jew kif konna familja flimkien nibqgħu familja flimkien. U intom għażiltu li tibqgħu hemm jiġifieri għax ovvja ma ridtux naħseb illi titilqu lil dik it-tifla li issa kienet magħkom mhux hekk?
u tibbandja miegħek u terġa' toħodha lura hija kiefra wisq. U ddeċidejna li nibqgħu hawn. U qegħdin hemm ġo lukanda, ġo l-kamra, u ma nistax toħorġu mill-kamra u x'hekk.
Għax il-lukanda magħluqa, ġifieri mhux ma nistgħux noħorġu mill-kamra, ġi ġo l-kamra, iġibulna nieklu. Iġibulkom wara l-bieb l-ikel u.

Ivi, l-ewwel nett nirringrazzjawkom li qgħadtu mqajmin sas-siegħa ta' filgħodu biex issellmulna u tkellmuna, imma jiena nixtieq anke nuri l-apprezzament personali tiegħi ta' dan il-ġest tagħkom li ddeċidejtu b'sagrifiċċju mhux żgħir li tibqgħu familja. Mhux hekk iddeċidejtu tibqgħu hemm, mhux tħallu din it-tifla li intom iddeċidejtu tadottaw hemmhekk imma qegħdin hemm familja. Jiena nawguralkom, bħalissa l-Indja sa fejn naf jien qiegħda,

Biljun persuna under lockdown. Ekku, ekku. Laqas jistgħu joħorġu jieklu xi ħaġa jew. Peppi aħna għandna għalfejn nirringrazzjaw 'l Alla fuq dil-ħaġa ta', għax la ħaġa qed issir b'għaqal kbir u b'ċertu verament għaqal kbir imma jiena nixtieq għax qegħdin f'kollegament, nirringrazzjahom tas-sagrifiċċju li għamlu biex ikellmuna, imma anke jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom. Ir-raġel x'ismu? Inti Nicolette. Jochen.
Johan?
Johann, Isma' t-tfal x'isimhom?
Lea May, il-kbira, u ż-żgħira Francesca. Kemm għandhom żmien? Il-kbira għandha tliet snin u ż-żgħira għandha sena.
Sena, oh. Francesca għall-mamma tagħha li. Prosit. Nawguralkom u nberikkom, uliedi. Mela, fl-laqgħa tal-aħħar kellhom ħafna għajnuna u x'hekk minn Malta, Nicolette. Nirringrazzjaw il-High Commissioner il-Mister Stephen Borges vera kien ta' għajnuna kbira kbira kbira għalina u l-Dottor Michael Falzon il-Ministeru tal-Familja u s-Sur Matthew Vella mis-Central Authority u anke l-Mister Evarist Bartolo il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u ultimately lill-Aġenzija tagħna lil Debbie Will Shirley li ovvjament f'kull adoption tagħna dejjem sibniehom ta' għajnuna kbira u ta' sostenn ħafna għalina. Ok, nirringrazzjawkom, nirringrazzjawkom, nixtieq ngħidilkom għandhom mhux ma narawkom imma ovvjament ma nafux dawn. Ekku, le nagħmlu li hemm bżonn u anke ħabba t-tfal u tagħmel li hemm bżonn.
Ekku, ekku, ekku, ġifieri ma nafux meta se naraw, nirringrazzjawkom u nsellmukom.